Karaa itti qabu waan paaspoortii kana jalaa kukutan dammoo agas rukutalleen seena an akka sun rukutallee natti hin fakkaanne wallah garuu sun rukuteera amma garaa na nyaata. Rabbi yaa dhugaa rabbi mee amma mucatti gaafa waan adda gana maatii wanna takka hin nyaanne dhugaa rafa olka afuura baafatu da'ame kootu.
Assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa fayyaa jirtan maatiiwwan kiyya nagaa fayya Allah alhamdulillah rabbil alamin mee isin akkam jirtan nagaa naa jirtan baga naa jiraattan ibsime maabiraatti saniin dukkana nagaa naa jirtanii baga naa jiraattan isin jaaladhu isin kabaj iddoo guddaa isiniif qaba thank you so much thank you naaf jiraadha naaf jiraadha naaf galatoomaa ishiin isin jaaladha isin kabaja iddoo guddaa isiniif qaba ani hayaat Wallahi isin jaaladha rabbii aadaa muraada keessan isin haa guutu waa takka bichaa isin taqayyame wanni isin taqayyame maalinni hojjettan homaayyuu isin illee rakkoo hin qabu jechuun kiyyaan kalees argitan nan hambifne akka inni itti na rukute argitanii jirtan dhugaa rabbi amma ila kaleen qallaaniin kana na dhukkubdu kaleen na dhukkubdi sirritti na dhukkubdi ishii Ichoon ama mee amma isinummaan hoo yaadda dhugaa rabbi mee yeroo tokko tokko kaa mee anarrallee aaba akka anallee mee analleef yaada ichoon ama maal isin fakkaate yeroo biyyatii gootu haa gootu yani en akku koottu yani akkuma keen MA na, na galmeessisisanii yani amma galmaa'e amma xumuru ka'e alhamdulillah rabbil alamin amma eebbifamu ta'a. Hamdulillah rabbil alamin hamdulillah rabbil alamin hunni hunduu qadara rabbiiti odoo akka qadara kiyya akka yaada maatii kiyyaatiif akka anaa ta'e biyyallee hin bahu asuma dalaga dalaga innaa biyyalle alallee deemee ormallee deemee alhamdulillah rabbil alamin dadhabbii biyya ormaa hin beeytanii Hii waa hunda biyya cinqii biyya ambaa isinitti hin himan ee zabiba nu hin deema jettee paaspoortii nu rakkifnaan hagam tokko harkaa biinxaa akkana bu'aa baga ciccirtaan akkana kiyyaa maali jettanii miti sirriidha dadhabbiin biyya gandaa baay'ee garuu hin fidu mana isaanillee hin xiqqeessu ofis hin xiqqeessu sharafa kiyyas of gadi hin buusu jechuun ee isaanillee itti agahama sharafa keenna gadi buuftee jechuu danda'anii garuu loliyeen Fannoo narratti piraanki narratti hojjette piraanki jetteetiniin odoo kiyyatti hin himin odoo anatti hin himin kiyyaan oluma fuudhee uleen duuda kalee keessa nan hambifne duuda kalee akka isin wallaahi mucayyoon takka si jaaladha ishee si kabaja lubbuutii waan naan jette rukuttaa kiyyaan si rukutu naan jette rukuttaaf kiyyaan si rukutu ana asitti na ukkubee naan jette. rukuttaa kiyyaan na- si ukku- si rukute san ana immoo asitti na ukkubeeti niin jedhee jette. Ufama jettee bara rukuttaa badaa bara walla anuu jechuu yeroo san aarellee rifadhellee homaa natti hin fakkaanne. Amma haga viidiyoo hoolaa wallaahi hin rifadhe. Bakka ganaa wanna ofirra suqa. Ukkubbiif madaa ofirra suqa. Kubbifadhe. Kiyyaan yoo waliin hojjannu rabbi yeroo samoona kana numa qaxaqqaxaa jira ana ile sirritti na rukutaa yunde aara kiyyaa bannaatiin na rukutin fakkeessi malee akkanatti nama rukut anna aarsitanii barii kuni biraanki illee miti wanni illee miti hujillee miti kuni bar aara qaba. Duraatti har'a maal isinitti fakkaata obboleetti tiyya sirri rukute kiyyaan kaleessa. No, wa- kalen no kubamu. Wallahi an akkasitti rukutallee seene ani akkanumaan qaldi maami biraankii jedhee jara lachuu yoo Amma afaan isiit isaan isiit irraa isiin taa'in. Wallahi eeda osoo hin rafin araama bakka anaa rafu didde na dhukkubaara naan jette mana yaalaallee hin deemna jenne lafa halkanii ta'eetuma bakka wallahi hin beekamne yoo itti jabaate ganaa mana yaalaa fiduuf mee sirri du'aayi godhaaf wallahi dhugumaan kalee sirri dhukkubdi. Akkasuma naan hagana rukutalleen seene haganatti wanna jedhalle seene adda haaruma garagaraa waliif fidanii ani barbada warii biraanki isinirra hujuufi ani waa'ima keessan laaluuf bar waa'ima keessan isaan illee maaliif Dhaqi ee waan yoo kiyya laalu kun an saayilentii wanna tokkoo hin dubbadhu hin cal'isaa maaf cal'ifti yaannumaan isii maal mucatti manumaa. Akaman nutti ulfiiru. Ana kiyyaan gisee baay'ee natti fiigaa isin hin hubanne beekaa. Dhugaa si aribaale yaama piraankii kuni ani akkuma dhugaa godhee itti miimni as. Ati yoon dhugaa isatti hoo himte ree isatti himne bara. Me Isatti- piraankii rahu jedhee moo Mm. piraankii rahu jedhee yoo itti meqar akkanumaan kootta waasni himuu idaadhee. Halkan moo hirriba na oorgite. Lakki Mm.
ani akkanumaa itti dawwalee ganama nu bira koottaa jennaaniin maal taate na amma takkan taadha. Dhugaa an si waliin illee hin rukutama sin jee situ na cekkana malee an ina laala an ittiin cekkanu an gara laafee Aragaa fiddanii itti kennee guyyaa Ani baay'ee yoom viidiyoo si irra yoo rukute ilaalu. yoo inni barsi rukutuuf itti deemu sitti deemu an jala goraa miti hira hin beeyta Anis Ati maa anis kalee na jala gorii anaana rukutayyoo barbaade hin sodaadha bara akka dhaa isaanii jim nama godhan. Cim nama goona an ila harki kun harki kun na bilchaate waa'ee sababa paaspoortii isiiti. deebi'eetiin kalee gaduma na qabeetiin rabbi rahumaan gad na qabeetiin akkatti kalee na rukuteetiin hin jee amma duydi kun marti na dirmammaa'ee rabbiifu innaa jee rabbi keerii haa go'uu gaayis akkas isinii jaa du'aa hin haa go'a waanuma maraafuu du'aa hin haa go'a waanuma maraafuu ani isinii du'aa hin go'a du'aa hin haa go'a isin jaaladha wallaahi isin cala garama kiyyarraa natti toltanii koometti yaa dhaabaan barreessanii bara takka bichatu of kiyya hayaat miskiina oo ati isii achii rukuttu asitti natti waa agayama jette barreessi gara jechuun kaa dhugaa namatti agayama anaa anuu haga laalee hin rifadhee inumaayyuu saayikoolojii kiyya dhibamsiise laaleetini kana ukkubeer indoom aan saayikoolojii kiyya hin dhibamsiise waan isin garramu keessa namni akkanatti nama rukutaa namarra abateetini akkanatti nama rukutaa rabbi

Alo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiyyoo. Kiyyoo bunna bakkeen kaleen argu kutte sunna ukkuba koo adda adda fi koo makiinaa makee fidi koottu hakimina fidi. Bakkee kalee na rukutte suni. Bakkeen kaleessa na uleen na rukutte suni. na dhukkuba jira nam abe dafiitiin koottu tiniin jechuun nan fidi hakimii Ijoolleematti dhukkubaa? kiyya ugaa rabbii mee amma mucatti gaafa waan adda gana maatii hunda takka hin nyaanne inaahe ugaa rafa harka afuura baafatu da'abe kootu kiyya ugaa rabbii mee amma mucatti gaafa waan adda gana maatii hunda takka hin nyaanne inaahe ugaa rafa harka afuura baafatu da'abe kootu tiniin hakimii na fidi.

duubni kee kun hin jiru naan jette baay'ee si diddiimatee dammoo kalituun okkuma na fakkaate. Bakka rakkoon hin jiru ilaallan taman haalaan itti inshaalla homaa wani naan jette kaa bakka Koottu yoo kalee yoo dhageettuyi kal ii jechuun uff maal si fakkaate ii uffata uffadhee si eeguu

Idaan simarratti achi deebi'eera. Deebbannaa ati bexaam aschaggaarii noo kottu itti mii. Ilmi jatti maal itti maree ofi dhufanii malee alaa isin haageessanii anoo anoo kana rukutaa ta'e.
Ishii iyyuu kana rukuchiisee sitti haa himtu.